naiwe lin waiti namwari akashata mwana wamutarisi akashata mwana wako here usadaro wasinzwa line ndamba ndatokubloka danisa ndatoinzwa post yako mm-hmm. ndaa ndatokubloka pafacebook ndaa ndatokubloka kuinstagram ndaa ndatokubloka zvese nekutiktok kwacho Eh, ndaisi kufarira nekuti unosiita matiktok video uchishandisa voice rangu eh, uchishandisa sound yangu audio yangu but um, the fact yekuti ndakambobatsirwa namutarifu ndihwa zvinzwa eh, that is superior over to mavideo twako twekutiktok mm. so i will choose vamutarisi over you and i choose to say hazvina kunaka semunhu wechikadzi kuti unobuda unogara kuuk e, eh, unoshanda as a care e, assistant in uk e, eh, wobuda uchida kutarisira vamwe vakadzi pasi ashata ndioda umukwira here hmm? haungobvunzawo zvangu nekuti lini une nyaya dzako kamuuk vanhu vanoziva kuti you are a serial abortionist hmm? vanhu vanozviziva here kuti uh, as we speak chibereko chako kuti chichakwanisa kuita mwana doctors are doubting kashama vanhu vanozviziva here usadaro wazvinzwa lini e eh, tei tisingadi kuburitsa zvigure zvako zvigure kana varume vevanhu muuk women are complaining handina kukuendesa here kun'anga yangu iwewe e n'anga yangu wamukumba uri kubvinza ropa waiswa rukawo e ropa rakanomira kuerera waenda kukwa kuchegutuku e hauna ndei ndisingade kutaura zvese izvo asikana but pamusaka pekuti unenge wasikakonzi vanhu vakambondibatsira mupa social media trust me inini makandiona ndichinetsana na amutarisi regai ini ndinetsane nawo but imi makada kujamba wagon iyoyo nekuti satelichas muri kufungidzira kuti handichanzi aure na amutarisi you miss the mark i might be not speaking with tinashe mutarisi but i respect that guy imagine not even hama yangu yakakwanisa kana kutumidzira kana 10 dollars kana hama yangu yakakwanisa kana kutumidzira 5 dollars yekunzi tenga data utiudze kuti zviri sei mutrain station maari kugara but mutorwa akatora 5000 and this is a business man ka imagine pamwe 5000 iyoyo isalary yevanhu kana 50 maybe 10 you know let's just divide it by 5000 divided by 10 then maybe 500 you know, let's, let's make it 20 uh, eh, you know isalary yevanhu 20 5000 you understand so we you, you lost it you lost it usapote uchituka vanhu vevaridzi uchiti vakaipa and to you namwari you are not ugly namwari wachinzwa you are not ugly my daughter you are your father's daughter you look like your father it should be something you are proud of you know it should be something new bro because you, your dna you know is so identical to your father you know kune munhu anobuda achiti wanga ashata no you are your father's daughter you look like your father period yeah ndosaka ndablock i think i blocked about 10 people today when i was doing the post first post about mam tarisi i blocked i don't care Because when I say on my post, don't say this and someone says that, so you're just saying, ah, Queen, I don't basa name, it's not a star, I chet. That would block about 10 people. I don't care. I don't care about those 10 people. Pa page pangu pane order but wakatadza lini wazvinzwa mm. chihure chakutadza tochibuditsa kubvisa kwaunoita nhumbu tadza kubuditsa then ruka waijuja ndo zvakaita kuti mai vako vauye kuuk uko wanga wakutofunga kuti waakufa waroyiwo nemukadzi wekugana awanga watorera murume ndandisingadi kubudisa zvinhu no these are the things which i don't want to say you know because some of the things you tell me munenge manditrusta but wakatsika border you know ndogara ndichiti in the whole of zimbabwe wakatsika mutarisi ndikazviona kuti watsika mutarisi trust believe me you ill come back for you that man that man saved my life imagine ndofunga dai ndakangwana nozvikanda mutrain you know people in europe you know now people who live in america you know now that sometimes life is not one plus one is not, is not equals to two sometimes one plus one there is no answer you know yeah my life in 2022 ndingadai ndakafa you so pakauya chronofogden ndichitora imba ndakagara panze pasi pemuti ndichichema who dried my tears tinashe mutarisi then iwe unobuda uchiri mwana wamutarisi akashata like really ah i'm casing you

eh? iwe ndo wakanaka zvakaipa stereki izvozvo kutoda kutoita maflowers nenyaya yekuti wati mwana wemwe munhu akaipa oyo tumbustone yawakatakura